Uh, hello sui cher cin ve na o chu ngai nuam tak tak khi se e zeikti lai khi a do tu i pa e i hlan frogan ngai se chun i hil chol dik phun khinam mang tha ti man nik te khin se ve na o chua dan atha chun a hla kha du ning van ciat ding khin a vei lo a simple te khi si ta kan te a khi kai na sang in kai na thlen na vat um se khi du ngai sina na atu ma na sak mi kha chun soi ding khi chu ka mu tuk ka mu lo ka tele chu a tha tuk no o zong a tha hla zong a tha chun ve lung shima leng tuk hello Okay, Switzer cin de. Okay, na min zong aa do tuk. Na mui te he do aa do tuk cu. Na mui te he aa do tuk. Na ni mi te hrim hi tlangwal para hrawng cu na tengh cang la. Thla na man sak i idin idin maka let net pakhat ve su dak weapon tu mi khi mu. weapon pakhat si ve cu bantuk te hna kan i zuam lio ah khin like uh, you can win people with your smile you know and then you won these three judges here already me too actually eh atha tu kha te kha um mati sak o din ten do te sak ka

Oh, hniang hniang bak na si ko. Hniang hniang ano than ti ok tu kan kan ruah. Hmm. Pi pi dot hlei hniang zong na kan theiter di kan i lom ngai ngai. E piano only te si ma te kha chuak lak ten fiang ten na kan na kan sak piak kho kan i lom. Cun nang ma personal skill te zong om ti breathing kan ti lam ngai ma ka kan tel kha na thot dop nak te zong kha man tu ke ma kha te kha tha Cu leng ahcun ti pakhat deuh te na hla nih sa cangmi hna kha ram hla lawng ten rak sak hna tika khan nang kha pakhatnak ah zun hla kan sak piak tu na si khan kan lawmh khun fawn tuzan hmak peknak ah hin ram hla le zun hla kha kan thle dang lo e nang cu ral tha te zun hla te nang mana tlak mi te thim na thiam tuk na o he a tlak mi cun fiang ten tluang ten na kan sak piak in lom tuk tu salaing pate nih chim man tukin thladang deuh hna khavin sa okay man tukin mu dang pore sak kho ko lai ti khi ruat chan nak zong kan in ngai hmai le ya a thang chau ching ko le te zong kham chim ko du ka lom ka lom hello hello na do tuk na thom te zong na tlak tuk na la he zong na tlak tuk lung leng di love song pakhat khatel ne an sa te ngama te ka nga choma len lewa nang mani na rak ichi me good job bakse

credit a tam tuk tu hi na hla phua tu he kan min ai khat phone tung i mipi nih phun dang an ka ruas man la eh ka van ka van fianter du ta ke ma ka selo na hla tha tuk phone na hla sak hrim kha a feeling um tuk a mood um tuk ma kha kha na hla ka ngai nak khin a dang long khi attention ka pe kho ti lo na hla ba kha a chunga na hla chunga khan kai chia e a dang kha chim awk tam pium lo na tha na tha di na tha tuk hring hran lap song zong kha ral tha tein na sak lap song zeitik darat la te kai ngai tuk lio te na van sak kai lom tuk phone e pakhat te pakhat te chim ka dum mi chu la na van sak khan hi kan u her ne chim ban tu in hniang hniang Color tete kha Hniang Hniang Hniang Hniang nih tlawmpal te an influence nak kha lang mah tia khan nangmah ki tein a dir ve ding mi hlasa pakhat na si ding asi cun amin thang cia mi kha influence tang na la ti kha ka duh nangmah style te khan sa ve ko hniang hniang hniang kha tlawmpal te influence nai influence ter tuk deuh mi te kha cu tlawmpal te hmailei cun i ralring deuh ti kha chim kan duh tampi ka lawm ka lawm